Wuon ah, Budho. wuon budho ema okwagi yiene ni ochung'. En ema wabro save kumobete. En gi mama. But jomodong' an gi kwayo ni kuyie to wawuothura wuotha kacha. Ing'e giminyalo savo wan gi banati.

Nyasaye osechweyo piny te to naneno ka ng'ato noni donli kare Nyasaye ne ni kode nyaka kuma ne ni donli mano Okoni ng'ama ni kende ni adwa miye ng'ato ma nyaka konye. Nomiye Eve. Ma chieng' ma nomiye Eve no, nogole chogo mar choki. Nogole to ayudo choka mar choka. Abiro goyo erokamano ni Nyasaye moloso occasion ni wach ni omed ting'o ji malo ka kata omed bedo puonj dala ka agoyogo erokamano ne baba kingston ma kendo iluongo ni kefas gi masi anyalo miyowe stori moro matin ok wang'e kuma nuyudorue mano nyalo miyi ma nyiero matin to nitie ng'ato ni jakobo jakobo ni ne en wuod isak bwana ni kano oromo sane mar keny keny nokore nobiro dhi kemna kamoro kanergi kanergi kanyo Mano nyaka wan gi beti. Kane ikelo jamni pi modho, to en be nochopo kanyo. Ah, gibiro kala kala. Nyako mane okonyo ni iluongo ni Re- Rael ema nobedo jakore. Ma in kaka wuod Kajulu ok wang'e ni nuromo kanye. Nyasaye mono loso ma. Dhano kinyuolo. Onge ng'ama plan ni an abiro kendo kama kama. Kendo ok ning'eyo ni kae ibiro chopo. Adwa toro mar wach en love, peace and unity emokelo ma. Hera gi kwe ema kelo gima chal kama. Kapok atieko wachna, awacho niya, gimitime dala ka Nyasaye motimo ma. It's a big challenge. Kata obiro bedo wach marahuma ni eh, wuod kajulu moro nyocha obiro ka. Ayie ka in gi PR maber, in gosiepe gi jodalau, warwako udala ka, beru thuolo. Katieko mano koro asomo mana matin. To di mar wani okata cross e dak maber gi dak marach. Nikech ka onge hera, kata kweno onge. To ka nitie hera, to dak dhi maber. Sawa. Koro adwa somo mana kamoro matin ka uyiena mondo adhie ngeche ngeche kapar gauchiel kaun gi muma usom ka uonge go to agere

Mago gik makelo gik machal kama. Nie lwet Ruoth Nyasaye. Oh, jothurwa, wasebedo kwaleme e dalani ni mondo kenyni otimre ka. Omiyo chuny dhano nyalo pango nagombo nobed kama kama. To ka ok Jehova Nyasaye motimo mano, okeshon machal kamani ok nyal bet. Omiyo chuny dhano nyalo pango maber, to ka Nyasaye ok obeti, odiechieng'ni do wach mana gimoro machielo ni obare. Donge wago ni Jehova Nyasaye erokamano? Ochako wachonwa niya, mar ariyo, ng'ato nyalo paro ni gik moko duto motimo ni kare to Ruoth Nyasaye ema pimo paro mar dhano. Inyalo paro ni gik mitimo are correct. Ruoth Nyasaye ema pimo paro mar dhano. Ipuonjowaga pile ni the first consultant, ng'at mikwongo wuoyogo kapok ichako gimoro en ng'a? Yes. Aparo ni ji ariyogi nosewuoyo mowacho ni ma biro timore today just to confirm or to seal a deal ma covenant between the two mana kaka ne owach ne eh, ah, Abraham cha adili meko gi ji adi ma usebede udu kuwacho ni ma wabiro timo kama ubiro seal the deal nyasaye mondo ogwedhu Kuom timo mano, ket gik moko duto mitimo e lwet Ruoth Nyasaye, eka itim gi maber. Waneno ka odiechieng'ni en odiechieng' maber, to ka dok gini nyocha oket e lwet Jehova Nyasaye, dok otimore kaka waneneni. Omiyo wago ni Nyasaye erokamano kuom ritowa mopango ma kaka opangoni. Ma otimore kama. To gimomiyo itimo ma peace, love and unity mwawacho ni nyaka bed ni nitie odu. Ka onge hera, kwe onge, ot no tangni ok gik mabeyo nyal betie kata nyal wuokie. Wago ni Nyasaye erokamano kuom timo mano. To machielo Bed gi luor, adiera, eka Ruoth Nyasaye noweni richoni. Aparo ne wuo- wuon eh, Kefa, luorno is paramount. En gima e ngimawa kinyuolowa tiwa nyathi baba gi siemo magi magi mok adwa ni tim to ka nyathi mochiko ite maber moluwo chik wuon nyathino nyaka ting' malo omiyo luor misebedgo odwa ka an an koro an gugute ariyo fadhe ni japuonjwaga ikawuono to an an gi ogut dolo to an wuod ot ka kawuono an go gutadi wuod ot ka dolo bende omiya tiwacho ni nyathi maber Nyaka ma wach wuon mare. Ma wach ni aparo ni ka wuoth dhi maber kama, nitie weche moko mosepuonji ma in bende ikawo timedo gi luor. Mano Nyasaye gwedhu gi mano. Yes. Koro mogik dhano loso chenrone owuon to Ruoth Nyasaye ema telone eka otimgi. Nyasaye osetimo ma. Wa- Ok nying Nyasaye mwamiyo duong'. Koro machielo madwa wuoye e okata mumani wacho ni okata cross ogo koni to ogo koni. Ni chalo pala mabith maligangla ma en double edge koni gi koni ong'ado. Koro adwa wuoye ei ot ka gik ma onego bed ni kani ot to ot rach kata ot tangni. Wabiro somo program apar gang'wen winje gima owacho. Geche apar gang'wen Winj gima gino wachono. Koro kata kowuoyo kuomi, an Nyasaye momiyo wachi gima dawachi. Eh. Praga ng'weny wachona. Ka masi nitiere ka. Wachonwa niya. Koro wasiem jok ma odak. Wacho niya. Mon mariek ema utegi obidhore. to kendi en mon mariek kende kata chuo mariek ma utegi nyaka bidhre sawa ok dhako kende obed mama obed dichuo joma joma utegi bidhore gin joma oluoro jehova nyasaye ochako wacho niya ng'at makare oluoro ruoth nyasaye ng'at machach To ochaye achaya. Kik icha Jehova Nyasaye. Ngimani kata king'iyo histori mari kumiaye. Yawa wan bedi koro wantiere kama koro wantiere. Tek. Tek. Omiyo Abiro tieko ka wacho niya, apar gabiriyo wachonwa gimoro ka kama koro ber nitiere gi rach nitiere. Aw- Ngeche ma kawuono adilgo ni ot inyalo bet gi ot maber To ot ka kok ng'eny, odno ok nyal chung'. Apar ngeche apar gabiriyo wacho niya, ber bang'o kuon gi kwe moloyo chamo chiemo mathoth e ot ma dhawo ng'enyie. Uwinjo wechegi? Ni kama ot nitie kod kwe nitiere ber moloyo kama koko ng'enyie. Eh? Kama kwe nitiere Inyalo dak kama rach, to ka kwe nitie, to odno bedo maber. Omiyo akwayo jodalawa ni keny ma Nyasaye olosoni, wasebedo kwalame mondo otimre kaka otimoreni. Gima wewu mogik, kata wuode Kajilu madwa seal the deal, ni imak gik moko adek. Ka un gi nyathiwa, beduru gi hera, gi ng'wono, to nying Nyasaye ema osik oluong e odu kanyo, gimoro amora mudwa timo. Ingo jwa nyaka julu kader. Oyugini ema luwo ogango mirugo jwa. Wan yawuoyi mang'eny to thothgi osewe. Masa ma wawuoyeni, wadong' ji ariyo. An machung' kani gi my elder brother Alan Okoth Figo, the former footballer of Gor Mahia. Nonego wabed kode ka, nyo wawuoyo kode nyaka godhiambo. Koro nikech del ma wan go ni, En mar wuon. Ka chopo sa apar gariyo okinyi, to kone ni wuod wuora, akia gima otimo. Gimoro obukore omaka maka denda ma tienda ok nyal nyono piny. Gi ng'ama ne irwayo arwaya seche te ne kia owilo gik moko. Del otame chopo jowete wang'uon ni koda. That is the apology momiya. Ka wan ka, Oh, wan gi jo moa South Nyanza kachiel kochia kochia gi e kuma min nyathi ma batha ka min oduoke abiro miyo gi thuolo mondo ng'ato achiel otim introduction kaeto kendo wache mapiyo. Nyako chia
Otieno no to wadwa. Min gi gi mamwa mobet kani twins monyuol ich achiel. Koro min gi onge modong' e min gi man ka. Koro wan kaka wabiro kaka joka Minazi. Ah, Owadwa maduong' ni ka iluonge ni Onyango. Mamwa nitiere ka iluonge ni Apiyo. To gi jok ma wawuothogo mamoko bende ok ochuno ni nyaka wawach nyinggi but ginyalo ting'o badgi gi mosu. Kamano. Ah, machielo Kwa ka joka min otieno mar, mar Minasi moa South Nyanza, wan gi friends mobiro mopogore gi jodala moa Muhoroni. Friends mobiro abiro miyo achiel kuomgi nafas mondo owakilishagi. We introduce a few of them mondo wakal kanyo.
osiepe nitie dere nitie joma kena noto tiyo tiyogo sani nitie joma notiyogo Barclays koro joma notiyogo sani ok uchung'uru malo tiful nyingi samoro wayi moro ne ka nyingi no ema orito ok wang' iluchri e iye kucha ni chal gi wuod omera moro kiwinja nyinga mondo koro igola oko e chalno jo auto jo auto
Ruto baki. Ruto baki ut. Amen. Sija bahati ni kane ni taneno Yesu. Amen. Wajini kane ni taneno Yesu. Amen. Maana Yesu ni neno kado. Amnyinga. Muris. Uma arao. Adana kat kaboto. Jatelo obedo kacha cha mar boss na.
Arai to god ka. Ja nyaera. Eh koro wajokora. Wawe yese babe. Kamano.
An iluonga ni John Omondi. Ta game dudu.
Opak ruoth. Eh, An iluonga ni Daniel Otieno. Ata jagem Kathongo. Kennedy Osiepo.
Wetega ariyo be nawuotho ka chwore uru. Inuono kale ng'ato cholo aja nyakach. Oimore uru. An iluonga ni Ocholo Muono, awuod Nyakach.
Eyo kamano. Koro an tabiro wacho ni my names are nikech gin kadho ariyo. Donge mwalimu? An iluonga ni Steve Ocholo. An awuod Nyakacho ka ja Nyakacha, wuod Nyakach ma Kabod. Nakendo korando ka. An ta nyameto, neno ema ok ane. Nikech mago ne ka yuocha te. Koro Kennedy anot ni to wakonyore go e yor tich. To jaduong' waseradogo, waseriwo mesa mobedo osiepna. Jaduong' oywago mara malo ka, naduoko yego mama in mane pok aneni, amor ka neni. Kelo no nyako maber, oriwore gi wuoyi maber, donge? Ero uru kamano. Koso ndi gima wiyo wil go? Gima wiyo wil go gin jo Barclays, to koro fodre. Eh, gi- gi nywanda gi. Ruoth Yesu paki. Haleluya. An ka aroko buta ariyo. Ogudu mokwongo atemo pande nikech da ofule chon da hinyora kawacho nyinga apani bung'e gimomiyo apando ogudu ogudu mar ariyo be apando nikech nitie kwano mago ko gi nyinga an Nicholas Madangi aja Kisumu Nyahera Ano wuod Bob madam. Koro an kae. Koro ng'e kuma entie. Koro an an dalawa. Ma gweng'a. Amwalo tie ndara mabati sita nyaka malo nyaka. Chakre kona ne koro e kasirifana iro kecho gombo tere sati. An e dala. Gimomiyo ambalo nyingno mokwongo.
Opak Ruoth. Eh, abo wacho mara chap chap an iluonga ni Thomas Okom. Eh, mana kaka owadwa wacho en owadwa ma jaode no be maluwo bang'e. to anotni en osiepna maduong' mati mata. Kane atieko skul, kane amanyo tich Barclays, kane adonjo Barclays, anot ema nalwar e lwete. Ema nopuonja tich mamako tich motegno. Sani aduong' Barclays kanyo, aluonge ni Absa. Koro kata wawe gimoro mathin ka, to Eh, kata wawe gimoro matin ka watimedo tugi. Inyalo wacho ni Thomas cha nowacho ni tiyo absa. Ah, wambe wan gi nyathi moro tieko skul be nitie kuma onyalo riyore wat medore ameda. Wan- wan- Koro, wan anot osiepna kabisa kaka namedo wacho. Ni Eric Odonga Memo, aja Nyakach Nyabondo Plat. To siep oriwowa. Ambe kana donjo Barclays 2010 lwete mana lware ni mondo puonje tich. To apart from that an kuma nanyalo bedo siep koni kata koni na. Jaode mineno ni ne ja klasa. Osomo godo kisumo. Maana kadwinyo kunywa lwete matin kama.

Ne ng'wono mar Jehova Nyasaye odiechieng' ma jaber. En odiechieng' manyien ma jomoko ok oneno to wan to yie no waneno mwachokore. Wawacho nang'o? Joka Nyawanda, awachonu nang'o? An ye Mila, an ye Lot, an ye Gires, an kaka an. Wuoda kenda agoni erokamano. Gimitimo ni Ji mang'eny pok otimo a ng'ato wacho wach moro ka ni jomoko ponda ponda matika kata higa piero adek ka oko ka ok uneno gima otimore kawuono Kisumo ka. Agonu erokamano janyakacha, agoni erokamano makende, agoni erokamano siko. Mm, ok abi dhi mang'eny ahinya An gi dalana ma ae iluongo ni Kochola. Ang'eyo ni mama nyawanda ma mama nosebiro, nyawanda ma ma, ma dichuo be nosebiro, iluongo ni Kochola. Koro adwa kawo jo Kochola kendgi. Kawe jo ko- jo Kanot, jo Kanot ka gulu koro kadwami. Mama jambala tungi full ni anegi gimobedo.

moko ni nyaka okelane biane kan joka nyawanda
Akawo erona- erokamano makende ne jo Kisumo te ni kama untie fwana un kama. Ng'ama ngima ma pod Nyasaye okundo ne much ngima oyie ofuwo anafwaya ni i. Basi ago erokamano maduong' ahinya kuom rwak ma Nyasaye oseloso mondo mi wachopi e dalani kawuono. Ok ne ejwa be ok ne dwarowa. Ageno ni jaduong' kod mama ne jolemo ni mondo chieng' moro kogik to ore ma wuode Kajulu ochopo e dier dalane kaka koro choponi. Jaduong' dong' en kamano. To muma moro wacho ni nyaka walem alema gi kinda kata bang' higni piero ariyo koro ka Nyasaye winjo ang'owa lemowa. Somna Zaburi piero ang'wen.
Mondo anyisi
afwaya ne chokruok ma jaber ni okweuru okweuru kendo wamor kendo wago erokamano ne nyasaye kuom loso nyasi machal kama uh, wuoda ken kod uh, nyako masi en gima duong' ka chokruok ma kama obedo kadwa neno Uriwo keny kawuono. Eh? Osiepe, wede kod kanisa obedo piny. Ma en singruok mane Nyasaye osesingo ni nyaka timbe e dir dalani. To nikech lemo mar adiera otimore odiechieng' ma kawuono, wago ni erokamano. An machung' ka, an iluonga Monica Tieno Ojwang', anyar Karachuonyo, Ogwen Oriang'. Ma e nyeka maduong' e dala, an mwaluwore kode kata omaluwowa mowuoyo cha. Koro awakoni nyaka wabi wane kiriwo wuoda kod nyara to walamnegi hawi maber e dakgi e nying Ruoth Yesu.
Agone joka Ochola erokamano kata joka Ochia erokamano. Aduogo kuom ji duto te. To sana sana aduogo kuom Mercy kod Ken. Mercy en ng'ama nyadundo ma ok nere kind ji kata sama ooyo. Daw yiena gi dwol mamuol mondo Mercy okaw kome mondo obed but ng'ama omiyo wachung' ka mondo wawuo kod ji ariyo magi.

Amor e nying Ruoth Yesu kaneno ji ariyogi. Amor e nying Ruoth Yesu ka magi nyithinda. Amor e nying Ruoth Yesu ka magi jok ma Nyasaye Jehova Nyasaye omiyogi ngima odiechieng' ma kawuono. Awacho ne Ken kod Mercy. Nyawanda ma mama. Ang'eyo ni weche mag jikon Mercy ber. To wanyiswe joka jo Kisumo. Ni onge ng'ama ber kaka nyadundoni. Mano be nyinge mwang'eyogo. Kama ji odake onge ng'iya ng'iya nyaka bedi. Bo osekelo nue. Ato osekelo ade pa. Ato kos to chieng' mokelo jokiyo kisumo. To akone ni kik iter kisumo kela kela ma wabiro kueyo. To kama wawacheno jaber.
Koro e thuolono agonyo Nyasachwa erokamano kuom losowa odiechieng'ni mondo mi wang'ere. Kendo agonyo Nyasaye malichno erokamano kuom pango kodwa. Nikech ji mang'eny pango weche makama to ok timre. Samoro ipango to wach machielo chako donjo e diere. Koro ng'wono ma Nyasaye momiyo nochung' pango to en bende opango kodwa omiyo wachopo e odiechieng' ma kawuono kendo wagonyo erokamano. Akawo thuoloni mondo agone jakadulo erokamano malich kuom gimitimo e dalawa ka. Kendo aparo ni kata ka ji neno to nyaka gigomb nene to ng'ama omiyo gini otimre kama en ng'a. Koro kata kiwuotho e gweng'ni to iwuoth kilindo wuoth nikech ji mang'eny a mogoni. Bwana asifiwe. Basi ago erokamano mang'eny ni wendwa duto mokawo thuolo mobiro modonjo e dalawa ka. Kaka uwinjo an e min masi maduong' kendo koro min-gi luwo toka ei dalawa ka an dalana nyimwalo e butu eru kacha. Koro chuny orwakou mang'eny Nyiwendena, chak ulosie koro odiechieng' achiel mar nyiwende mondo ubi wapuodh nyithindogi. Nikech kawuono ting'e ni wan e bwogi. Koro walos uru odiechieng' wachak warom kata kwabiro kata kuduogo warwakou mondo wapuodh nyithindogi. Ka babani ni ng'ado got, wuonwa miye ma siling' achiel gi otungle ariyo gi ndu. Kik igani gimoro yudo mayot gi ama bor. Kendo adwaro ni ineno kata wan ma wantiere kae. Giminene timo ni nitie jowadwa moko mosegombo to ok timre ni. To Nyasaye modonjo kuomi momiyo gino timore. Tim dadi mar mapenzi matamu bana. Dok onego bed kata ni wachi di dui. Ani kasenyuomo dhako. Ne wadhi ji mang'eny. Kyo timore. Mago gik mabiro ketho happy. Ni dog yelo ma nyaka jok moko ma nyie ingo mondo ma bi. Nyakora. Dok piny nyathi. Ing'eyo mama kaka ne momiyo Nyasaye matosi na wivu nimejionea nikavumilia jina na pesa nilizopata na mimi nikavumilia Mwezi uwachilia ya wanangu. Achua yo marashi. Inye ni chuo nitiere mama buki kata gutie no kodwa kano dhi e dala. Oko dwa doke ot nikech no chwanyo marashi. Upakie. Odonjo ni to dhako lwere. Onge dhaka onge onge minyalo timne ni kaka. Dichwo bende samoro dichwo maluero en odwaro gima mit to kata duruok omiyo nyakwar Nyasaye gudu kido achiel mar dwaro Nyasaye seche aparo usedak e pinyka kendo jirani e taon kuonde mudak uneno kaka jowadwagi uneno kaka mon odak kod chwo Uneno dichuo dichiel e dwe, samoro dichiel e juma, to kipendo didaleu nitie weche madongo ma anyalo wacho kata wawacho tawacho mana ni Nyasach Wuon matimo gik madongo mondo ogwe jowadwa to we osiepewa aumora mang'eny nikech ka ng'ato chung' to wacho weche mabeyo mar man gi ng'uono mang'eny man bende kama bete ayudo ka gwedhora e nyaka jako rando baba nyasaye mondo gwedhur ma e kuli biduor ago erokamano ne nyiwendega nyasaye mondo chung'na kodi e utimo maber kendo ok ukuodo wiwa waneno kubiro to timore maber nyasi lani kura wachni en mar adek maseneno mok aselemo nigi

Gik matimore kama gin mana ng'wono mar Nyasaye. Ok nwa long'o kata nwa yalo, to gin mana ng'wono mar Nyasaye momiyo gik ma kamagi timore. Koro ni kane obiro, bedo ni watim kamano, to nyiso walame Nyasaye. Emomiyo agoyo kamano mang'eny. Ne nyawanda, agonu erokamano mang'eny. Erokamano nyaka ne nyiekegi mobiro teni, mondo ubed ka joka ng'ato. Erokamano ne min alot be mobiro teno nyiewo. Erokamano ne joma masetiyogo e skul moa hera agoni erokamano. Pam ne msina agoni erokamano. Aneno kiseelo gi masi isebiro mang'eny tielo mang'eny. Nyasacha mad gwedhi mang'eny. Achaka duko ne jodalawa bende. Masi ne nyaru. Okamnyono kechon machal kama timore. Ng'ato ka ng'ato nodich mana gi gire moro ka moro kobiro kar mondo mi giro ne otimre maber. Agonu erokamano, Nyasacha mondo ogwedhu. Chieng' moro machielo uchak ujwale ng'ama chielo.
Ah, erokamano. Agona Nyasachwa malich kendo Nyasaye mang'won. Erokamano maduong' ahinya kuom timo gima chal kama. Osami sana sita. Pesa be omiye kata pi modho. Ndio tena yudo Abraham, Abraham our first son, Abraham ilikuwa Abraham. Jo. Udhis be nitiere ka. Wenya yala udhis be cha. Udhis e malo bang Ibrahim. Ibrahim kese nyo tunga be nitie. Nyaka kelo longane ni Samuel. Eh, mark present. Hello.
Otero kochia, kese no tero kochia u. to gidhi gidak ka jaluo wuore wuore gi makamano to wan bende uneno wan ite nyakachi dana monyuolo mama na ne nya nyakachi ka bono to wawuorue na wanoni ka nyaka kelo biyane mama bi osiepna ma ka jimbo ka jimbo ah, ka gine joka gogo jo jo kogero go e mae mae mae da mae no chak dana monyuolo mama ma e uneno ne osiepna malich nya nya nya nya kwan mira ni na nera ma mama wa moko tinde waduogo moa kene en akia to kabe waya gudu wa be nitie wa wa no wuok dala ka duyo tero bathe ka moro ka no ndi sore mali unya korando ayi kane ero haleluya okoro na okoro na kudo tabako lone wacha kore chon ero kamani unya kutieni ah jodala wa ojwang nyathiwa ni osendiano koda japuonj ma tano program osendiano koda Ee, un mana ni ok oseweya gik mang'eny komaka kata neno kodonje gi chunye te. Erokamano kaka rete. Minega ma jodala tuta mon marwa kano nus pea. Jodalawa ma jodalawa ma joka ah atieko kawacho niya Owetegi Ken moa uh, Kochia pok nobiro dala nikech piny notimo kod wiro e, ang'eyo mana kaka ne mama nobiro ka ka piny otimo kuom ayiro dala na dala wade ne wagoyo nyoro mama to nyoro tago dala kawuono mm. kase prepare everything nyako yugi nobiro mochung' kodwa ka donge mano wawia osodu chal ga nade Eh, mama nobiro mochung' kodwa kama ber kabisa. Ne waneno mama kibiro mihoyowa. Wabende kane ochopo kama ne koro jaduong' onindo, ne wabiro to ne ok ok we never ask him to eki kodwa mosu. Ne wang'eyo ni piny otimo kod wiro. Ne wawuogo we- no- wa- ok ne wanyiso mama ne wawuok, wanyiso mana kende kende. Kik ichand mama, wa mondo wawuog e piko moro moyudo kane oterowa olari ka wa mondo wadog dala. Ne wadok. Odiochieng' maber. Niyudwa wir. Osiepna to bende nyathina.

Koro obiro nore nyamin gi kaka nyamin gi wende nyamin wende nyamin gi obiro ka ina pa disara do gimore e ero kamano sipo wachane wende uro winjo duondi ok omomo nyawuoyo Amosa uni uso pake.
Iluonga ni Morina Awino.
Nyawanda, erokamano wuora kuom chung' kare. Meru Alan. Nyasaye mondo otiek.
Koro jokochola gi to gi juogi gi be luorore kodwa ka. Akawo thuolo makende mondo awach niya abiro timo confirmation To Nyasaye omiya dhoch moro. Nyaka chunya neno mondo awach. Nyathi ma Kennedy ni, there was a year mana luonge e oda gi chiega bang' tho min to nadwa ni mondo agam ne nyako maluongo nyar former managing director Fred Okech Mane then ne en awendo ma nyathini aluongo mobi to Nyasaye noko chano Nyasaye nochano ni ng'et nyathini en japuonj wadwa ma retired but not tired I think kore kochako wuo en retired teacher but is not a tired man sani koro kotiyo tich to adieri kidwa ng'e ni otiyo tich in wang' mang'iya kani duto te komodh pi omadh soda ocham kuon gi nyingi donge in alich ma donge in alich ma to lichnesno wuok mana kuom nyithindwa ariyogi A confirm jaduong' ni dhok osedonjo dalani ka dhok abich gi diek ariyo. Uwinjo ka jaduong' o confirm on, on behalf of Ojwang's family to mano ok e gi- e chako wuoth, ok- I mean ok e giko. Gima ber biro mbele ka nikech kaneno nyithindogi Anto kawuono adwa hand ni over nyathini officially. Naneno ka yewuoyi ochung' ka abich. Ma mar auchiel. Nyasaye omiyi. Amen. Irwake. An bende arwako nyalo. Erokamano wuora. Manyi manyi mara. Ma ei ot. Arwakogi e ber kata e rach. Nyasaye mema wach cha oyudo ja

To wang'e ni weche te orumo. Just recently, nyocha nyocha ne, ema nyathi otho e osiptal to gokinyi sa apar gariyo kigona simu. Nyaseme nosedhi mokawo apiko moseting'o nyathi mobiro go dala. Yesu pa. Wan pod koka wiye wagonyore kundi to mtoka ang' noa kuno. Donge mano gweth mar Nyasaye nyaka ya kutosha. Nyawadgi ni be ka winjo to bende ochiko gi nakuru. Zeki ni echo odgi ken. To en chogo ma chi- chiegni ni dhi chamo gik dala teta. Bang' higni ariyo gani ok rom gi rwath, gi roya, gi rawo. Nikech kwe manitie Rama. An tawacho ni nyar jakoranda motieko dweni ka ok awinje sululu moro ni gi jomoko gwelore kae to kar oiru. Lastly, a wan gi chiefs moko ka, a wan gi chiefs moko ka.

Nyasaye ijadiera, ijang'wono, ijatimoga gik madongo. E Ruoth we mondo chunyi ogoni erokamano kwaluori chutho kuom gima itimo kawuono. Wan wan ng'a Nyasaye ma welo machalo kama dibi e dalawa ka. Nyasaye ji nyo ogombo kata wendo achiel to nyo pod ok obiro. Ruoth wan to itimonwa ng'wono. Yawuora ting'o bada malo yosiepna kawacho ni iromo Nyasaye. Ine miromo yawuora. Waonge ng'ato ma dwa pim kodi. Ji osedhi nyaka ka juoke mondo welo bi bi e deligi. Ji oseyang'o nyaka diek nyaka rombe e wuora mondo nyigi oyud welo ka bire dala. Ya ruoth ni otamore ya Nyasaye. Wante timo nwa ng'wono. Nyasaye wating' bade wuora ka goni diro kamano. Gwedhe dala wadwa kefa ka Nyasaye. Nyasaye gwedhe dala ni kod Yaruoth irie badie dalana. Imed kelo gima onge ya gura mondo bedie. Nyasaye neno nyithindwa gibiro wuok e agura ka koro dok. Nyasaye ng'wono ni maduong' mondo teli e nyim gi aruodha. Ing'eyo joma osetho e ndara e wuya gidwaro ga rembi nyithindi ji. Gilia miyo nyithindi ji jadong' e ndara. Osidhie rembi mar ng'wono maduong'. Nyasaye kwa winjo ni gichopo e ura wanagoni ni ero kamano. Wan bende mwadong' ka Nyasaye miwa ng'wono maduong'. Wadong' e dala wakawe mondo waneni ya Jehova. waonge ng'ato mwageno kuome nyasaye in kendi wuothe mwasesiko kwadwari iparo wa awura kitimonwa ng'wono ya nyasaye erokamano ipare owadwa ken nyasaye ipare nyathiwa mas jehova ichiel koda ng'wono mari maduong' mi dakgi mondo obed kod kwe kigolo jochiende nyasaye chwo kod mon mane ok okendo nyaka mane okendi gijakeloga lweny e ute mondo ji opogre Loch ibed jalweny moromo chutho, in ema mondo ibed e odno. Nyaka jowadwa, nyaka wan Nyasaye. E udi mantiere e lweny, Nyasaye loso odno mondo obed maber. Ero kamani dhi kod jogi chutho, wan be kidong' idog ka kodwa ka, to mana kuom nying Yesu Kristo Ruodhwa. Waduto ng'wono mar Ruoth Yesu Kristo, hera mar Nyasaye Wuoro, lamruok mar Roho Maler, bed kodwa duto nyaka chieng'.
mondo unge kawuono be mondo waneni ya Jehova. Erokamano ipare ya nyathiwa Ken ya Nyasaye, gik moko duto motimo ya Nyasaye, obene tich Nyasacho ganda motiyo ya Ruoth mondo yawne yo mang'eny Jehova. Iwacho ni nigol ng'ato pito iniket malo, iting'e owadwa no Nyasaye kikele malo, nyaka nyathini Nyasacho ganda masi. E koro wakete lweti kawuono ruodha ruodha pime gi ng'a kendo yawuora ji nyodhi ka juo keto rugo kod lwetgi nono baba jok ma nyobiro iri nyoneno ng'wono ero kamano ero kamano nyasaye ichung' kod nyithindi gi ya jehova nyasaye wagoni ni ero kamano ero kamano wuora mana kuom nying yesu kristo ruodwa